Me he pīoke he āwhio mō te kōhana reo. He taona tuku iho nā te atua e kore ia e ngaro. He taona tuku iho mō nā tau takaoriori, mō nā tau whakahuihui. Nō reira i te whānau atamārie ki a tātou katoa. Ānei mai hoki mai anō ki tēnei a Pāhotana, kāina kōhana reo, ā, otirā tēnei rā apa a Te Wenerei 25, tēnei o nā marama o aku hata a o Hereturikōkā. Nō reira, e mihi ana ki a koutou, e mihi ana ki a koutou. Me pono te kōrero e hoa mā, e āhua pōnānā ana tēnei noho mohoao. Ko āhua ronō pea i te taumaha o ēnei rā e waru, a tae noa mai ki tēnei wā. A hoi anō, kua tae mai a ētahi o a tātou nei kaikōrero, o ētahi o a tātou nei pūkōrero, ā, ki te kōrero, ki te wānana ki a tātou. A hoi anō, ka piki atu tātou, ka haere atu tātou ki te hiku o te ika, ki roto i te Tai Tokerau, ki tēnei o a tātou nei rangatira, otirā, ki a Padre. E Padre, tēnā koe. Kia ora, Tahuri. Tēnā koe. Mōrena e pēhea ana koe? Oh, ah, ora marika. Ora marika.
Ka pai, ka pai. Nō reira, he tono e te rangatira me nā māu tā tātou rā e tīmata i runa no i te āhuatana o te karakia. Ah, pai.
Ahau no te rātata katoa kia inoi tātou. E i o nui, e i o roa, e i o te wānanga, e i o te toi o ngārangi, e i o tikitiki o rangi, e i o tāwhiti o rangi. Tākiritia mai te ara tawhito, te ara tupuā, te ara atua, whakaheke ki tua, whakaheke, te pū, te more, te weu, te rea, te waonui a tāne. E Io taketake e, whakawātia mai ō mātou ngākau, whakararatatia ō mātou hinengaro kia ngāwari ai ō mātou whatumanawa, ki te whakamahi i ngā mahi kia whakaritea. Haumi e! Hui e! Tāiki e! Oh, inā nei, ka tuku atu ki a Eru, māna e kawe a ko tātou hīmene.
Morena ki a tātou. Aha ko kāri tēnei te hīmene, nā tētahi kuia i ringi mai ki a hau me te mea nei, anei tō waiata i te rangi nei, nā reira,

Kua mute tonu koe Tahuri.
Ā, ēnei mea hangarau nā Pātene, e hoa me waiho tātou i nā Pātene kia wātea. Hoi anō, ā, tō ai tērā o nā mihi ki a koe e, e, e Pājai e whakaarite ana i tō tātou nei rā. ā, i runga i te tuku whakamoemiti ki tō tātou nāi atua mō nā manaaki o nā rā, ā, nā Raniko Apahure, ā, tae noa mai ki tēnei wā, tēnei wā o te ata e oho nei tātou, ā, ki nā āhuatana kei mua i ō tātou nei aroraro. Nō reira, tēnei te mihi ki a koe, e Pā Jay, otirā ki a koe e Eru, ā, e tūnaki nei ana i ērā kōrero, ā, i runga i tō reo rōreka, e tae mai ai nā anahera o te pono ki runga i a tātou i tēnei, i tēnei, i tēnei ata. Nō reira, akene pea hei tīmatana mō a tātou nei koro, tēnā e Pādre, kura tiki a koe, uh, tēnā whakamōhio atu ki te iwi, uh, ko, ko ai koe, nō hea koe. Uh, tēnā koutou katoa. Um, E kī pēnei, um, ko Hikurangi ngā kēkē whāwha nui a Uenuku Kuari, a uh, tae atu ki mō tatau, a uh, te tatau ki te reinga ngā pau o te whare, a uh, ko te raparapa te awa, a uh, ko Matawaia te marae, ko Miria te whare kai, a uh, ko Rangimari te whare tupuna, Ko Te Kauimua me Ngāti Ngāherehere ngā hapū ririki, ko Ngāti Ine te hapū, ā, ko Ngāpuhi nui tonu te iwi. Ā, ko Padre Brown ahau, kia ora mai tātou.
Ka pai, ka pai, e Eri.
Hoi anō, morena ki a tātou. Um, ko Iruera Mokomoko ahau, nō Te Tai Tokerau, kei Te Hokianga-a-Nui-a-Kupe ahau e noho ana. Uh, koira. Tēnā koe. Tēnā koe te.
Ka pai, o tira kōrua tahi, ai tipu mai rā i roto i te kaupapa o te kōhana reo. Uh, nō reira, um, e Padre Eru, a kai a kōrua, a hea hawa koutou, hea hawa koutou mahi uh, i roto i te kaupapa, kai te mahi koe i roto i te kaupapa, ne? Padre?
Ai, um, he kaimahi ahau uh, ki te tari ārohe o te Taitokerau. Uh, ko aku mahi hei hāpai i ngā ākonga, i ngā whānau, i ngā kaimahi e nana ana uh, ki te reo, ki te manaaki, ki te akiaki, ki te tiaki, ki te tupu tamariki, uh, i raro mai i ngā akoranga o te ara tuatahi o te kōhanga reo. E rū.
E rū.
Kori te ki tā Padre e mea mai, ko ahau he kaimahi i konei hoki, uh, mo te tari arohe o te tai tokerau. Uh, atu i tērā, he, me ki he, he, he, he ringa toro atu o Whaebina, tēnei, uh, mā ona tohu tohu, ana ko ahau, mā ko Padre tērā e uh, tutuki ngā mahi mōna. Ā, i tikatika rawa atu tāu e, e, e, e re memehi tonu ki a, a, ki a Whaea Bina, otirā ki o tātou nei kuia, kaumātua katoa huri noa i te motu rātou ā, e noho nei hei pau ā, mō tātou i roto. Ai, inā rā, ā, ia rā, ia rā, a hoi anō tēnei āhuatana kei reira tonu rātou e tiaki nei i a tātou. Ā, e ru, ā, i piki mai koe i hoki, i hoki atu koe mai i, i Pōneke, ā, ka noho tonu koe ki roto i te kaupapa. He aha i kei konei, he aha kei konei tonu koe? He aha te mea e, e nākaunuitia nei e koe? He aha te, he aha te kaupapa e noho tonu nei koe ā, ki roto i te kaupapa o te kōhana reo? He tahuri, he māmā. Mēnā he kaumātua kuia, pē, ā, kuia pērā ki tāku, kore tae te āhei te puta. Nā reira, ko tēnei te oranga o te ao. Nā, i, i taraia hai te puta i te kaupapa, i tō mai te kukue ki taku kāinga me te mēnei, e haere ana koe ki hea. A hore koe i te puta i tēnei, ka mate koe i te kaupapa nei, nā reira. A, mena he kuia pēra ki tāku, a, koira. Engari, tahuri, a, um, Ka whai oranga koe i roto i te kaupapa nei. Tēnā koe. Kei te kite i a Padre e, e āhua whakaae ana ki o kōrero, e, e pērā anō hoki koe, Padre. Ai, ai, tāra, tāra, tēra, e rū. Tāra, tēra. Ka hore tāra te wehe nā kaumata o kuia te taki. Ka hanana i a koe, kia noho tonu, kia kā boy.
Ai, ai pēnā noa, he, he, he whare ora tēnei e hoa mā kei koe nei aku mokopuna. Uh, tōku whāna e mahi ana i nā, rā, i nā mahi uh, ia rā, uh, e kai ana i te, ko te parakuihi. A hoi anō, um, he aha te ai he mahi i ara ai e kore e tae te karo e rā tino āhuatana, enari he aha ki o nei, ki o kōrua nei whakaaro, he aha te tino taona um, o te kōhana reo?
Ā, uh, ki au, ki au, i te mea, i wēnei rā, e tā koe te kite i te reo Māori ki ngā tōpito katoa o te ao. Engari, te rere ki tanga ki te kōhanga reo ki au nei, ā, uh, ko ngā whānau. Ko te wairua o te whānau, ko te noho o te whānau, ā, ko te āhua, ngā āhuatanga katoa o te whānau. Ngā āhuatanga katoa ka kitea, ka hoki au ki te kōrero e mea mai a a mātou tupuna matua, a Hemi Henare, ā, Ko te kōhanga reo he marae me marae tōna noho. Nō reira, ko ngā āhuatanga katoa o te marae o te whānau, ka kitea kei runga i te marae, ka kitea anō hoki i roto i te kōhanga reo. Tērā tāku. Rima hēneti. uh, E Eru, he aha te koha nui a te kōhana reo ki ōna i whakaaro, ki te iwi? Noke atu tērā whakataukī,
ko te reo te taonga, ko te mokopuna te tino taonga. Mei kore ko ngā mokopuna, kua pērā te reo ki te moa. Nā reira, ko te mokopuna te tino taonga, te whakatipu ake i ngā mokopuna ki roto i te ao Māori, kia ora ai tā mātou reo rangatira. Koira tahuri. Kua kite ano koe i to wehe mai i Poneke, te piki atu ki te hiku, mai te pane ki te, ki te hiku, uh, te rere kē, he hana rere kē tana ki tōnei titiro te noho tāone me ki, mā tā waka ki te, ki te hoki atu uh, ki te wā kāinga. E tahuri, kua, kua puare aku whakaaro mō, ā, kua tiro whānui ahau i roto i, ā, taku nuku mai ki konei, taenga mai ki konei, me te whakaaro ake, kei te kapo o tō ringa ngā āhuatanga katoa i roto i te tāone. Ā, hāunga anō ka hūnuku mai ki te, ā, ki ngā rākau, ā, Ko koe anake ki konei, ā, he nui ngā mahi kei te haere, he nui ngā pēhitanga e mau tonu ki runga i a mātou, ā, e noho manene ana ki, ā, ki konei. Ā, engari, kei reira tonu ngā, ngā pēhitanga ki runga i a mātou katoa puta noa i te motu. Ehara i te mea, waimaria mātou i te tāone, Ka pērā hoki i a mātou i konei e noho ngāherehere ana te taha moana, e waimaria ana mātou i konei, ā, kei te, kei ō mātou ringaringa ērā āhuatanga kua ngaro i roto i ngā tāone nui pērā ki a Pōneke. Ā, nā reira, he ao, he ao hou, he ao pai te noho ki konei.
Ana mō nā ākona, i te mea kei te haere tonu nā mahi ako, nā mahi akoako, ā, e, e whakaaro ana au, ū, ka kī atu, ka kī atu te tanata o te Tai Tokerau, kei raro iho noa iho te toa, ko taua raro iho, tahi haora me te hāwhe te tawhiti, ā, e, e, e, e pēhea ana te, te, te, te, te, te tūhono, ā, te whakawhanaunatana ki waenganui i ō koutou nei ākona, ā, ki te whakatutuki i wā rātou kaupapa ako. He taimaha, he taimaha ki koneki, te whakaaro hoki, te nuinga o ngā whānau kāre he hiko. Kāre e taea te hono mai ki runga i ēnei mihini flash rawa, ā, nā reira mō mātou o Te Tai Tokerau ka pēhia te whakamāmā ake wērā mahi i roto i ēnei āhuatanga. Kore tae te pēhia tahuri, ā, ko te whānau te, te tino tuara mō mātou i te awhi, te poipoi i ā mātou ākonga ki tēnei, ki tēnei wāhi e mea tahuri. E Pa Jay, pehea o whakaaro mo tō hoa a Eri? Ko kōrua tērā e takahi ana i te i ngā huarahi ki te whānau i te mātaurana. Taunga te noho a Eru ki waenganui i a koutou. Uh, kine pea na te pai hoki o te, o te, o te reo waiata ka ao ka ai, ka rata te tangata ki ai. Enari, hea, hea na hua te noho, te tākōrua noho tahi uh, uh, uh, ki, te, ki te whānau te kaupapa ki o tātou nei whānau e, e Padre.
Ai, e tika, tika tāu, tāuri. Tino ai mare mātou o te taitokerau um, ki a Eru me ōna pūkenga, me, o, ā, me ōna rawenga. Tae atu ki te reo tīoriori, te reo waiata, waiata te tangata porei te kita. Um, hei ari, maha, um, maha o māo nei mahi. Nui o māo nei mahi. Pena, pena, ka hei o māo nei motoka te kōrero, au e ngā kōrero ka kōrerohia. Engari, Ā, ai, ka ora au e, e whāki atu ki te ao, e maha o ngā kōrero e pā ana ki tēnei koroke. Kei whakamā te taitokera. No, no.
Ā, koina nā kōrero, ā, nā kōrero ka ha, haere huarahi, haere puehu, me noho puehu tonu. me noho puehu tonu. Um, a hoi anō uh, e hoa ma, uh, aku tuakana o te, o te, o te tai tokerau, mā tātua waka, uh, e, e mihi nui ana ki a, ki a, ki a, ki a kōrua. Oh, e, Eru, kei te pēhea nēni gei. Pai.
Oh, a Padre, Padre, kei te pēhea nēni gei. Kei kona ia.
He aha? E,
tēnā koe, tēnā koe. Nei ni gai, kei te pēhea koe? Ka te pai.
Kei te pēhea o miriona, o miriona mokopuna. Pai ana rātou, ko te tahi nei, tino he, te mea noho mai tahi a koe. Pai. Pēhea noa whakaaro mō tēnei āhua noho raka, noho moha, o kei te noho raka koe, o kei te karore tonu koe i nā Tiriti o o Moerewa. E rima waku whare ina bubbles.
Hei, hei. nā bubbles. Hei, ko te toko wahi a ia pāte te poroporo.
Hei, kua, kua, kua haere anō koe kia werohia tō, kia werohia koe.

Ā, i kite ana tātou, e kare, kua tino, ā, kua tino panekire nei te āhua o nā reo, kua tino kura reo te āhua o nā reo. Enari, e hoa, tērā reo miere, ā, re- reka rawa atu, marini nahoro mai noa iho i te waha E hoa, me pēhea e mai tonu i a tātou tērā momo reo, te reo matawaia?
Sorry, hara, hara ko te reo ai, he wairoa, he momo wairoa. Me no koe i tērā wairoa i ngā wāka. Mōhio koe ki tēnei, pera tonu te āhua roto te, te whāruarua. You know, he, he momo wairoa tērā, ka hore e tāi te ako ki ngā uh, ki ngā kura, engari ko tērā wairua i au i te kura, i au i te kohanga e rongo ana tētahi wāhi o tērā wairua, engari ka timata ki te kāinga, hoki ki tērā kōrero a koe i te kāinga noho i te marae, tau ana ki te ao.
Ai, ai, me pono taku kōrero i au e, e pēpē, e tamariki ana, tino pēpē ana, ka kohe te te au e nā kuia, ahakoa ki, oh, e, e āhua, poi poi, e, e kau, e kau. I, i ka karawhiuhia koe ki o rātou, arero, enari ka mirimiri hia tō tuara. Warere, ka ahua, ka ahua rangi rua te, te, te mokopuna. Kei te arohatia ahau, kei te patua rānei au e te aroha. e re, mahara ana koe ki tērā āhua tipu te, te kaha me te māia o nā kuia o te kāinga. E hara kona, pai ki a rātou nā tamariki haututu. Ne? Ka hoatu ki a koe nā mea tamariki pai nā wari nei, e, kāre he take o tērā, tērā mokopuna ki a kei te hiahia au kē tētahi tamaiti mokopuna hiana. Ā, nō reira, a Kine pea, koina pea tētahi, he awa whakaaro mō tērā ere, he, he mea tērā kei te āhua naro te, tā, tā Padre e kīia nei te wairua ā, o, te, o, te, o te tuku i tō tātou reo, i te mea kua tino nāwari nā mea katoa, kua kore i tērā momo wero akiaki pea ināinei. Ai, he tika tau, he tika tau. Ko tāku, uh, kua ngaro te wairua engari kua ngaro te aroha o te whakaako. Uh, o ngā pakeke ki ngā, ki ngā mokopuna. Um, tāria te wā, ka hoki mai tērā, uh, ko te mea ke, kua mate mate haere o mātou pakeke.
E āhua taimaha ana tērā kōrero e Heru, e āhua taimaha ana tērā kōrero, e tika ana o kōrero, āe, kua mate mate haere, ā, mahara i te wā tuatahi haere ai konei, he rahi rātou i Matawaia, he rahi anō hoki o mātou nei kuia i te kāinga, ā, i a rātou tērā momo whakawhiti kōrero, wero atu, wero mai, e rima nā kaupapa e rere ana i te wā kotahi e kōrero ana rātou, engari i mai tonu rātou ki ngā whakapapa o tēnā, o tēnā, ki ngā tikanga o ia marae, ehara ko te tikanga kotahi anō, te kawa kotahi anō, ko ngā momo āhuatana e hāngai ana ki tērā whānau i roto i tōna whakapapa, i tērā whānau tōna whakapapa, nā wāhi, tiki kai, wērā momo mea. Ahoi anō te āhua nei, ko au anake te mea kei te kōrero, nō reira ka tuku au i a kōrua kia haere, engari e hoa mā, noho tonu mai kia mihi mai koutou ki ēnei, ā, ēnei whānau, kiri pea he whānau tonu nō koutou, ā, nā kōtiro ātaahua, ā-āwhina, ā-kāra rāua ko Asia, nā Manutīoriori o Te Waipounamu anei rātou. Tēnā koutou, tēnā koutou āwhina, kei Kāreti kā tō

Ka pai, nō reira ka tukau i a koutou e Eru, e Padre, aku mihi nui ki a kōrua mō tō kōrua whakawātea mai i a kōrua anō, ai tēnei ata, ā, me ēnā karakia, mēnā waiata, e aku ranatira, ēnā puawaitana o tō tātou kaupapa e Eru, e Padre, tēnā koutou, ka kite.
Ngā mihi nui tāhuri. Ka pai.
Oh, tēnā koutou, kua haere, kua haere nā karaua, kua haere nā mea pakeke, ko tātou noa iho ināianei. E āwhina, tēnā koutou, tēnā mihi, tēnā whakamōhio mai ki te iwi, te tikana, kua mōhio kē, he rononui koutou, ko wai koutou, kei hea koutou e noho ana. Kei...
Kei Muriheku. Ko wai koe? Ko wai koe?
Ko Kaira ahau. Ko Aisha ahau. No hea. Tērā um, whakamohio atu a uh, tō pepeha pea. Okay.
E te tāo taku māma, ko Tainui te waka, ko

Te awhina tata toku mama. I te tau o toku papa ko te poho o Tamata te maunga ko Omare te awa ko Takitimu te waka ko Whangaraupo te whanga ko Ngai Tahu te iwi ko Wheke te marae ko Kati Wheke te hapu ko Te Raki Pakapuka te tupuna ko Adam Ratcher toku papa no reira tena koutou tena koutou tena koutou katoa.
Ka pai, tēnā kōrua. E Eru, hei konā tonu koe Eru. hei, hei waiata tā koutou, hei waiata nā tahi, hei, hei waiata nā tahi mā tātou. He hia tētahi o kuia Eru kia waiata tonu tātou, he aha hei waiata mā tātou. Ua. Wai.
He waiata. Oh, hea te waiata. Hea waiata kia waiata anō a Eru.
Hea te waiata mata Eru.
Aroha mai, mo taku he uh, whakaarohia mo tētahi waiata, māku ka waiata ki tā kō, kōrua taha, koutou taha.

Kei te puta mai nā kōrero a tō koutou nēni a Whaea Debbie ki a koutou mōrena mokopuna mā, a oh, Whaea Belinda mā, a Debbie. Kei te rere atu nā mihi ki a koutou. Um, me te mihi anō ki a koutou e, e, e, e whakanui nei i wā tātou nei. Wā koutou tuakana, uh, i roto i te kaupapa uh, iru uh, rāo ko Pāji Āwhina. Um, Kia aroha māwhiti tātou ki roto i ngā reo e rua, te reo Māori, te reo Pākehā, e pai ai tā tātou, ā, kōrero noa. Um, lockdown. We, we, ko, uh, ko haere mātou, we've been up to um, Te Tai Tokerau and, and, and probably the pressures that are on um, living in a kind of COVID situation i reira.

um, you know, the reo that we're giving to our mokopuna is, you know, um, you know, e pāna ki te um, rehu o te kōhanga reo, ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. Um, and so that's really important that the mokopuna get the, the correct reo um, going into te wharekura and um, having that um,

and um, mihi ki te kōhanga reo. Kia mihi a te mātauranga o ngā tūpuna, our purapura mana mokopuna. Um, don't know, shout out ki o hoa. Ai, ki aku hoa. Kia rā. Ko wai o hoa?
Ko Trisha. Pia Marino. Ko Pia Tasi Are.
Izzy. Ka pai? Yep. Um, and big shout out to my mama. She's our queenie of our Pōhanga Reo. Um, we got to whakanui her um, i te matariki, kani, uh, kanikani matariki. So our, our purapura did a big whakanui and got her for their toru te kau plus um, tau ki roto i te kōhanga reo. So

Mihi atu ki te whānau me ā tātou kōhana reo. E whātau hoki. Ka tāhua rawa, ā tāhua rawa. Ka pai, wow, isn't that, isn't that amazing? Uh, rawe nei te pau. Ā tāhua, hara mai te ā tāhua.
yeah. Uh, hoi anō, tēnā kōrua, tēnā kōrua, uh, kua hono mai i tēnei uh, ata. E mōhi ana, uh, he nui nā mahi kai runa i a kōrua, o tira i a tātou katoa. Enari, uh, Āe, aroha mai mō te tōmuri, te tōmuri o te, te, te, te peka atu, te tō mai i a kōrua, ā, i runga anō i ngā kōrero ā, ātaahua wā tātou nei mokopuna, ā, tērā wā tātou nei tuahine a te āwhina kei, kei muri hiku, ā, e noho mai ana i te wai pounamu, e mihi ana ki a koutou te pā. Nā mea koutou, ā, kōrero i runga i tō tātou nei pārangi pukamata, āe, kei runga noa atu, nā, mihi anō ki a Koi Whāia Debbie, Kuiti, otirā, Kei reira hoki a Patty Teite, ki ana waiata rōreka, nō reira, ā, koutou katoa kua hono mai tēnei ata, nau mai ki a Kāina Kōhanga Reo. Ā, ko te kaupapa e, e whakaarohia ana mō tēnei wā, ā, e, e, e te Pou Monica, ā, ko te, ko tō wā tātou kaupapa ako, ā, i ēnā rangi e rua, ā, kua, kua hipa nei, e koro ana mātou mō nā, te tohu whakapakari, te roa tātou nei taona. Enare, he whānui ake, he nui atu, uh, nā akorana, nā mahi ako a tō tātou nei kaipapa te kōhana reo. Nō reira, e te pai tēnā koro mai hia, uh, mō te kaipapa uh, kei, kei a koe, tēnā koro mai mō tērā, tērā kaupapa.
Ka pai, tuatahi ake rā, ā, hoi nā anō ko tāku e mihi atu ana ki a koe, Tahuri, ki a koutou rā i te iwi whānui e mātakitaki mai ana i tēnei wā, ā, he uri tēnei nō roto mai o Te Tai Tokerau, ā, me Taranaki anō hoki, ā, ko Te Pou Mitchell taku ingoa. He kaupapa kaimahi ahau ki roto i te rohe o Ikaroa nei, ki Te Whanganui-ā-Tara, ā, Me te mea nei, ko tā tātou kaupapa kōrero i tēnei wā, ko ngā āhuatanga e hāngai ana ki ngā mahi ako o te ara tuarua mō te reo Māori. Nā reira, he kaupapa tino pai tēnei, he kaupapa ātaahua rawa atu tēnei, i te mea ko ngā kai o roto i wēnei mahi e hāngai katoa mai ana ki tā tātou kaupapa, ki ngā, ki te hirahiratanga o tō tātou reo, ā, me pēhea e taea ai e tātou kia eke ai tō tātou reo ki tōna taumata e tika ana mōna, ā, i roto i ngā mahi akoako o ia te rā, i roto i ngā mahi o te kōhanga reo. Nā reira, koina pea tāku mō tēnei wā e tahuri, ā, ka tukuna pea kia, kia Monica, māna pea wētahi kōrero hei, hei tāpiri. Tika, tika, tika. Kia ora Monica. Ā, morena rā, morena rā e te iwi, ā, e hono mai ki tēnei wāhanga o te ata, nō reira tēnā koutou, ā, tēnei, ā, he uri ahau nō Te Arawa whānui nō roto o te rohe o Rotorua nui ā Kiwa, Rotorua nui ā Kaumatamomoe. Ā, tōku māmā, ā, he tā nō, Nō Ngāti Raukawa, Ngāti Tūwharetoa, ā, tōku pāpā nō Rarotonga. He kaupapa kaimahi ahau, ā, kei Tāmaki nei e mahi ana, ā, nō reira ka tautoko ngā kōrero ko kōrerohia te pou, ā, e pā ana ki ngā mahi ako, ā, ko tētahi o ngā huarahi ako o te kōhanga reo, ā, e kīia nei ko Te Ara Tuarua. he huarahi ako mā ngā kaimahi e e ngākaunui ki tēnei o ngā ngākaunui ki te whai ki tēnei o ngā tohu, arā ko te ara tuarua, hei kaiako i roto i te kōhanga reo. Nō reira, tēnei wā hoki kei te ka waiatatia tētahi waiata nō ngā tau ki muri, ā, nō te tau 1984, ā, tētahi o ngā waiata i, i rangahau ā, i tēnei akoranga Te Ara Tuarua. Ana, ko te kaitito o tēnei waiata,

Ka pai tēnā rawa atu koe Mon mō tērā waiata tino ātaahua e hoki mahara nei ki nā tau kua hori, otirā e te pou nāu hoki tēnei tēnei kaupapa i whakataki ki mua i wā tātau nei aroaro. He uaua tēnei mea te reo. He uaua inana i te mea me tino ko te nākau kē pea te mea tuatahi hei whakarite ā, i mua i tō toro atu ā, ki te raweke, ki te whāwhā i ēnei āhuatana i te mea he, he, he, he āhuatana kei reira, he whakatūpatotana anō ā, i roto i ngā āhuatana. Nō reira, mōhio tātou te, tēnei kaupapa te kōhanga reo, Kia kore ai te, te, te aituā e pā ki ō tātou nei mokopuna tamariki, ā, me pērā anō pea te whakaaro ki ā tātou ākona, kia, kia, kia māmāia ai te huarahi ki a rātou, nō reira, e, e, e, e, e ahua whakapuare ana i tētahi ara e taea ai e tātou te, te toru atu ki nā reo katoa, ā, enari, ai, te reo Māori te tuatahi, ai, pau tuatahi, ai, ā, just to kind of whea whānau a te, whea whānau a te who are looking to engage with Kohana Reo. We've heard Awhina talk about the growing uh, love mo te kaupapa o te Kohana Reo and the benefits kei te taka mai i tērā. And kei, kei te rono tātou i a everyone i runa i te pau kapa kāta e mōrena mai, e pō māria ana, e, ana kei te Kei te, kei te, kei tai tonu mai nā karawhiu a te huna kāre e, e tino hiahia, enari kei te tino huri te tai. The tide is turning on our reo, and the tide is turning on our kaupapa. Nō reira, uh, e te pau, um, I suppose just to give a bit, people a bit of clarity around our kaupapa ako,

our whānau and the wider community. Uh, koira ko te, ki au nei, koira ko te tino whainga kia horapa ai tō tātou reo ki ngā rohe, ki ngā takiwā katoa o tō tātou motu. Um, and Te Ara Tuarua specifically is designed for um, for ākonga that, um, that already have a little bit of understanding and knowledge and are a bit more competent in using and understanding te reo Māori. Uh, he taumata, so it's a level three and level four program. And um, there's been a lot of mahi that's been done this year to condense uh, this program from 10 kete down to, te, uh, down to 8 kete. So that's currently what's happening at the moment. And koinei ko te tau tuatahi, uh, ka whakarewa i tērā āhuatanga mo tēnei kaupapa. Mean, mean, tēnā koe, that's, that's awesome. Whā Monaka, hea o whakahea kōro ki nā whānau, or what, what, who do you think, you know, we, we gotta, we gotta, I suppose sometimes we got a male perspective, and we always need a wahine perspective in terms of the special role that wahine play in te ao Māori, uh, mō tēnei mahi, uh, tēnei te ara tuarua.
Āe, kia ora tahuri, kia ora, te nuinga o ngā ākonga he wāhine, ā, te nuinga o rātou i tēnei wā he rangatahi, engari, ā, te nuinga kei te ngākaunui ana ki te whai i tēnei o nā tohu, Um, e kī ana ko Te Ara Tuarua, uh, tīmata rātou mai te kaupae tuatahi ko Te Ara Tuatahi, uh, ina ka whiwhi tohu, uh, tīwhikete rānei ka piki anō ki tēnei taumata Te Ara Tuarua. Um, tōku nei kitenga te nuinga o ngā, o ngā ākonga he kaha rātou, he ngākau nui ki ngā kaupapa, kaupapa Māori. Te nuinga o rātou he māmā, he mātua rātou, engari tino ngākau nui ki ngā kaupapa Māori. Ahakoa te kaupapa, ko ngā mea kei roto i te kōhanga, kāna rātou ki te aro ki te, te, te whiriwhiri kōrero i ngā kōrero tuku iho, um, ai koina, kia ora, kia ora Tahuri, um, yes, absolutely, there's the, the generations that are coming through now, they have a strong passion

Kia ora.
Tēnā koe Mon, mōhio au he wahine kaha koe ki te arataki i tēnei kaupapa o te kōhana reo and I appreciate i a koe e māwhiti ana i roto i te reo rua ki te ki te, ki te tuku i ēnei kōrero papai ki o tātou nei whānau. Uh, and I suppose one of the things we haven't, you know, uh, kōhana reo, uh, maybe for a long time, is um, for those who are in kōhana reo. Um, enari, I suppose with, uh, with um, a lot of options being there and our whānau looking for some place to be and somewhere to uh, ki te timata i te whānau i te kākano, you start with your children. Nō reira, um, e, e te pau, how, how does te pau, uh, how does te, te, te, te ara tuarua, sorry, te ara tuarua um, tie in uh, with the akona, the kohana reo, me te kāinga? How does the, the, the learnings, I suppose, mai i te ara tuarua help whānau um, kohana reo their world?
Well, let me just start off with saying that um, kohanga should be, um, we should be looking at kohanga reo being a home away from home. Uh, ahakoa ngā, ngā mahi o te kāinga, ngā mahi kei te marae, me ōrite ki ngā mahi kei roto i te kōhanga reo. Um, nā reira, ka pēhia rā te ara tuarua e hāngai uh, ki tērā āhuatanga, Um, ko te whānau te mea tuatahi, ko te noho a te whānau, ko te noho tahi, kai reira ko te, kai reira ko te timatanga um, kia, kia hīkaka ai, kia tupu ai te hiahia i roto i te, i roto i te ākonga, ki te ako, um, i ngā āhuatanga katoa o te reo. E hara i te mea i roto i te kōhanga reo, ko te reo Māori anake tāu e ako ai, ā, i roto i tā tātou kaupapa, ka haere ngātahi ko te reo me ōna tikanga. Nā reira, hei tautoko ake i ngā kōrero a Monica, me ngākau nui o me whai i tērā hiakai ki ngā kaupapa katoa o te ao Māori. Ki reira pea ka tīmata ai um, ngā akoranga ki wēnei āhuatanga e tahuri.
Ai, e ni kōrero, e kōrero hoki a, a Mons mō tērā te āta whānai. Um,

So in, in oh, Kohanga Reo, our first um, program, well, actually we have what we call, um, what we're promoting e whakatairanga ake ana uh, i te ata raukura, ki reira pia e timatai ki te ako i ngā āhuatanga o te reo. Ka mutu ki reira, um, kua whai reo, so from there you should be able to have grasp a little bit of um, knowledge around the reo, which would then help you prepare come into Te Ara Tuatahi. Te Ara Tuatahi is um, our foundation program i roto i ta tātou kaupapa. Um, and ki reira ka ako i ngā āhuatanga me ki pēnei the basics of, the, of te reo. Ka mutu ki reira,

I tika te kōrero a Te Pou, ko tā tēnei te akoranga o Te Ara Tūrua he whakawhanake i ngā pukenga o te ākonga ki ngā mahi me ki te rangahau, me pēhea te rangahau, me pēhea te tuhituhi, te tito waiata, te tuhituhi o ngā pūrākau, ngā rotarota, me te hanga rauemi. Ā, ētahi wā, i waenganui o te tau, ka taea e ia te ākonga ki te whakarite kaupapa, whakarite kaupapa ako i roto i te kōhanga, te whakaako tamariki, te whakaratarata ki waenganui o ngā tamariki, ahakoa ko tēhea rā reanga, te whakatinana hoki i ngā akoranga o Te Whāriki. ā, he tā anō, ā, ko te mātai mokopuna, kia tirotiro haere i roto waho o te kōhanga, ā, he maha, he maha, te mea pai o ngā, ā, te mea pai, ka tino rata te, i a ia te ākonga ki te rangahau, ina he wā kia hoki ngā mahara ki ngā tau ki muri ki te whiriwhiri ki te kohikohi ngā kōrero tuku iho, nā kōrero tawhito o ngā kuia kaiako tawhito, ana pērā i a i konei i Tāmaki nei he maha ngā kuikui, ngā kuia kaiako e kā ana ki te hāpai tō tātou nei Kaupapa mai i te timatanga tae no mai ki tenei wa ahakoa mimiti haere o ratou ngakau nui tenei reanga mai te mai nga kura kura kaupapa Maori ka uru mai ki te kohanga reo he wa ano ma matou hei whangai atu ki a ratou i nga korero tuku iho, ngā kōrero, ngā hītori o te, o te kaupapa, o tēnei kaupapa. Mīharo rawa te noho tahi ki ngā, ki te taha o ngā ākonga, te titiro atu ki a rātou me ō rātou pukenga. Um, te maha, te maha. Ai, kui nā tahuri. Tēnā koe Mātou. Kōrua tahi hoki a, a Te Pau, E te whānau, te nuinga o ā mātou, most of our kaiako, ā tohu whakapakari, holders of our kaupapa, te taonga o te tohu whakapakari, and that is nothing to kind of, that is a huge accomplishment ki te whiwhi i tērā tohu. Um, and so, as, I suppose, as tohu holders, um, what is the greatest? What is the greatest thing for you to be able to to disseminate? Uh, ki te tuku pea uh, i ēnei uh, mōhiotana, uh, i ēnei kohina, kohi, uh, kohina kōrero, uh, hui mā, kura mā, hei whānau atu ki o tātou nei iwi. So what, what, what makes it

Um, i tupu mauri ai te whakaaro, kia kau ahau e whakaaro ki au anake, mena kei au tētahi taonga e taea ana tētahi te whai hua ai, a tukuna. So koira ko, ko ōku whakaaro, um, kia, ko taku ngākau, he ngākau nui ki taku iwi Māori, kia kore ai tātou e noho ki raro i te, i ngā pēhitanga o te wā, o ngā āhuatanga o te Kāwana me ērā āhuaranga katoa. Nā reira, ka whakaaro ake nei hau, ka pēhea hau e taea ai te āwhina atu i te whānau, ā, kia eke ai, kia kite ai rātou i tō, i tō tātou ake wāriu i roto, i roto i ngā mahi katoa e tahuri.
Ataahua, Tēnā koe te pai, Pāmoenaka?
Ai, mō, mō, mōku ake, uh, ko te kōrero hei āwhina i a rātou, hei tautoko i a rātou, um, tēnā kia kaha tonu ia ki te whakapakiri i ōna mōhio, uh, mā te haerere ki ngā kura reo, uh, ki ngā kura pō, ngā wānanga, ngā wānanga a te whānau, ngā wānanga a te purapura. Nō reira, he maha nā kōrero i roto i ngā pukapuka, te pukapuka Te Korowai, me ngā whakataukī, ā, nei rā tētahi, ko te reo he taonga ko te mokopuna, ā, he tino taonga.
Ko te reo he taonga ko te mokopuna.
Āe, ko te mokopuna. Tino taonga. Tika, tika, tika pono rawa atu e rā kōrero koutou mā, koutou e paihere nei o a tātou nei whānau. Ai, ko te mokopuna, Engari ki te kore ngā whānau i reira, ā, he pēhea e rewa ai tō tātou nei kaupapa ā, ki ngā rangi tūhāhā, ki te tihi o ngā moemoeā e whakaarohia e ō tātou nei kuia. Nō reira, e mihi ana kia korua, ā, e karawhiu, e āki, e whakaihu nei anō i tō tātou nei kaupapa kia kuhu atu, kanohi kitea, feet on the ground, hands in your pocket ready ki te tuku aroha, tuku āwhina. So if whānau want to get a hold of where they could probably find more information, about our courses, um, about how they can engage uh, with our, our kōhanga reo tari. What would you, uh, Te Pai, what would you, oh, and Monica, what would you guys recommend would be the best um, avenue for them? Te Pai ki a koe te Uh, tuatahi, uh, tirohia te, te ipurangi a te kōhanga reo, kei reira ētahi uh, kōrero e hāngai tika ana ki ngā mahi ako e tukuna atu ana um, e mātou. Uh, uh, ki reira pia tuatahi tirohia ngā kōrero ki reira, tuarua waiahia te nama waia ki te tari matua, ma rātou koe e ārahi uh, i kona. Pea, Nē, Mon. Hai tautoko tērā. Hai, um, he maha nā kōhanga kei, kei tō hāpori, ana, kei runga te pukamata hoki, nā kōrero, nā nama, nā, nā waea, nama waea, uh, waea, waea atu ki, ki ngā tari ā-rohe, uh, uh, a koina. Ara, kei raro, 0800 kohanga.
Ka pai, we have the technology whānau, and we're not afraid to use it. I ring 0800 Kohana Reo Whānau ki reira, uh, ka tai tōtika ai uh, wā koutou pātai, wā koutou hihia. Just be mindful whānau, It is a moving target. it is a moving target. There is a lot of um, kōrero negotiating still going in, in, in terms in regards to our, our, our, our, our claim, our claim and our kaupapa to ensure that we uh, uh, the integrity of our kaupapa is upheld and, and maintained. Um, nō reira, māku tērā e kōrero. Ai te mea, a, ko, ko tātou katoa he pono nā i roto i te kaupapa, enari,

You do get some privileges from being a Māori, tēnā koe, Pā Monika. Uh, not as yet, uh, Tahuri, kei te whakaaro tonu, kei te rangahau tonu.
Ka pai, ka pai. Kāre he mate o tērā, tātou mā. Ko tā tātou noa ho, he whakatairana kei reira, ā, nā āhuatana, nā ronoa, nā, nā ārai pia, nā ārai vaccine, nā ārai, ā, kia, kia, kia, kia, kia whakawhaiti te pākino o tēnei māuiui ki runga i wā tātou nei mokopuna me ā tātou nei kaumātua. Nō reira, he mihi tonu ki a kōrua i tēnei ata, kua whakarite au i tētahi waiata mai Kei sama, hei whakaote i tēnei a tātou nei wāhanga, kia wātea ai kōrua ki te haere, ki te whakatutuki i ngā mahi kei mua i a kau, i a kōrua i tēnei ata, engari e aku hoa, e aku rangatira, Whaea Mons, otirā ki ngā tari, ki ngā rohe o tō tātou nei kaupapa, e mihi ana ki a kōrua, tēnā koutou. Kia ora! Kia ora, kia ora. Kia ora rā e hoa mā.
Kia ora rā. Ka pai, ka kite. Nō reira, e te whānau, koinā tā tātou hōtaka mō tēnei ata. E āhua, e rawe ki te kōrero ki ā tātou nei kaimahi, e kaha nei ki te whakauru i tō tātou nei kaupapa ki tō ngākau, otirā ki tō whare, uh, ki tō kāinga, e noho Māori tonu ai tātou. Um, so just thanking all our, our kai kōrero today. Um, what, this, what is this, day eight? Day eight. Okay, e, e hoa ma me pono taku kōrero, feeling the burn a little bit, feeling the burn a little bit. It is getting a bit tough. uh, ki te noho ki te kāinga. Enari, um, ko tātou tērā. Ko tātou tērā, uh, pīti ki taua, me pupuru, me pupuru, me ū, me mau, me ita. Nō reira, uh, ai, uh, tukuna mai a koutou nei whakaaro, mēnā he, he pātai, he aha rānei, mēnā hihi ana koe ki te pika mai, eke mai ki runa i tō tātou nei kaipapa, a kāina kōhana reo, kaua e takaro, kaua e tō muri, haere mai a nau mai. Nō reira, koe au tēnei, tā koutou mokopuna, a Tahuri Tūmoana e mihi atu nei ki a koutou, a mō koutou nei māia, mō koutou nei māia, a ki te tiaki i a koutou anō, ki te tiaki anō i wā tātou nei whānau. Nō reira, ka tukuna te aroha nui tonu ki a koutou, a nei tā tātou waiata whakamutunga, he rotarota, he rotarota mō te āhua o te marama i te pō. Nō reira, huri mai i tō tātou nei whare, tō tātou nei kāinga kōhanga reo, mai i tērā koko ki tērā koko, tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora tātou katoa. Thank you.